Shwt wyt ti, Ge? Ti'n iawn? High five o hwnna fod. Iawn.
Awe!
Reit. Fi'n barod fan hyn. Pryd Eidaledd, gan bod ni wedi bod mewn cystadleuaeth gyda'r Eidalwyr ddoe. Do. Be syda ni? Uh, spaghetti carbonara.
Um, Spaghetti well, carbonara! Hoff bryd fi. Hoff bryd fi, yndi. Ah. Reit, na ni gychwyn beth gyda ni. Gyda ni chydig o facwn yma, pancetta di hwn. De? O, posh iawn. Dyna hwn yn y siop uh, wedi cael ei dorri, neu fydwch chi'n brynu bloc a dorri o'ch hunan. Okay. Mae chydig bach o wahanol i facwn, so mae'n llai o ddŵr yna fo. Mae o'n uh, Neisiach. Wedyn mae gen i ychydig o barsli, ychydig o garlleg. Okay. Mae gen i ddau fath, yr un un caws ond wedi cael ei dorri'n wahanol. Oce, okay, iawn. Nes i fwy am hynna, a mae gen i driwy. Okay. A dyna fo, na fo sy'n siarad gwneud yn ei spaghetti carbonara. Mae'n edrych yn eitha hawdd. Felly cwrdd y ti.
Ha, sa'n gwybod be fi'n neud. Oce, na ni gychwyn drwy ffrio'r bacwn. Wan, ti'n fan o fwyd Eidalaidd? Ydw, ydw.
Fi'n eitha ffysi, ond fi yn lico bwyd Eidalaidd, felly mae'n hwnna'n eitha da. Mae hwn yn iachus, yn dweud? Ydy, iachus. Pam mae fe'n iachus?
Oes yna ddim hufen yn yma?

Wyt ti'n bwyta brechada? Ydw, fi yn.
Fi yn wael iawn am wneud hwnna. Reit, mae hwnna wan bron yn barod. Lyfli. Oce, mae hwnna di coginio'n neis. Jyst droi o lawr chydig bach. Reit, yn fama, mae gen i dri wy. Alli di wisgo hynna i mi? Na i drio.
Gawn ni weld. Dyma, dyma sgiliau coginio gwawr lode. Yy, ti dir yn wych wrth ysdweitha, felly... Yy, dim bach
Mae pwysau ar mi fan hyn, mae pwysau mawr fan hyn. Iawn, yn, yeah.
yn fyma mae gen i basta. Dwi, dwi, dwi, berwi'r pasta yma am rhyw 5 munud bach, so mae o'n al dente. Al dente, al dente. Dwi'n siŵr. Ffraneg neu'n Eidaleg? Uh, oh, mm, bwyd Eidaleg. Fi'n trio gore. Uh, felly, bydda i'n gwneud rei hwn i mewn yn y sosman. Dwi'n di droi o reit i lawr rwan, i tua un gyfrwyd o'r ffwr os ydych eisiau, ond da ni'n di droi o reit i lawr. A dwi'n di roi y pasta i mewn efo'r cymysg yma. Wedyn mae hwn wedi gael i'w rinsio. Dwi'n tueddu i ddefnyddio dipyn go lew o halan. Mm, mae'n amrwg i ti.
Dwi'n goginio, ond rinsio pasta wedyn. Tro lan y gegin, ie? Yeah? Sgwn i'n pwyddo mas os nesaf, dwi'n siŵr iawn. Reit, dwi wedi troi hwnna reit lawr. Be dwi'n wedi gwneud, dwi'n wedi ychwanegu llond llaw o barmesan iddo fo wan. Mae dal i goginio, er bod o wedi cael ei droi reit i lawr. Mae'r stuff yna'n drewi, Geth, mae'n rhaid fi ddeud. Drewi o draed, dydy.

hanner i'w goginio, okay, a dyna sy'n gwneud y saws, cos dwi'm yn defnyddio dim hufen. Okay. Fel ti'n gweld, sbio ar y wy yma. Ie, yeah, fi wedi gweld yn ei goginio. Er bod right. rhaid dim gris. Na fo. Clyfar.
Ac hwnna, mewn, reit.
Twtio ola efo bwyd eidaleg, chydig bach o pipur dyn, se? pipur dyn. Ulala.

Nid yw'r chef wedi gorffen. Ond! Bach o pepper di.
Waw!
Mae hwnna'n edrych yn hyfryd. A be dwi wedi gwneud yn syml ydy dwi wedi siafio hwn efo um, rasal.
efo Arbennig. Pe, pe, tatws. I gael y... Hyfryd.
Er Mae hwnna'n edrych yn hyfryd iawn. Wel, os ych chi eisiau trio hwn, fi'n mynd i glas i fe yn y man, ond uh, os ych chi eisiau trio fe, mae'r rhysait ar ein gwefan ni. Ewch i 1.5.co.uk